nu ɖe sia ɖe nègbe bia koa mewɔnɛ nu nu ɖe sia ɖe nèbia koa ke ale gbetɔ ɖona ahiãvia ŋutɔ ɖo ko menya ahiãvi me ko srɔ̃ ɖe tona mana menya mate ŋu aɖe oa ye ko nu ɖe sia ɖe ega o nu ɖe sia ɖe nèhiã gbe bia koa mekɔnɛ nu ko woawɔ ya eyi dzi nya mele gbɔwɔ ya nebe gbeɖe gbeɖe nya metɔ nya kpɔ ko me ye me viɖe tɔ tsa asi ɖoa fika ye mele lɔlɔ̃ vava ɖee nenema ko le ema.

ime gbɔ kple gbegbe gbegbe papa nu ɖe dzɔ ah, enye nye me bia o ele nam nye me le xɔ ele dzram ɖo eme le xɔ menye dɔme nyo tɔ ɖe eme be o akpɛ lo vivi ebe ne yime mlɔ yime mlɔ nye me ke ne yi wa nye ma ma wa nu. ɛɛ de ma ma wo ma de kpɔmɛ. ɛɛ maga. ɛɛ vivi le mɛtɔ dzendzɛ ke ko ya kplɔm ɖo mɛ tsi ne be amedzro va aƒeme nam tsa ebe ya ka kplɔm ɖo kakakaka va aƒeme. Eh? Eh, ya vivi anga obe ya. Eh, maga wo ezo. Yo. Eh, nya ka e la sho. Cho. Afo. Madogba. Nyo vi ya ko. Ne kpo moji kwa. Aga. Ne kpo moji kwa. Ma wi. Ne kpo moji kwa. Onye nya nye kuli klo dari. Mhm. Abe ŋutsu kple nyɔnu dome be nya ene. Kɔ va kpɔ be nyɔnu ya ko nye trɔtome, nye trɔtome. Ne be gbɔ abe tsɔ, ne be gbɔ abe tsɔ. O, eya gbɔ mí le fia, eyina abe ƒe ame ene ye ene. Ega, enɔ meme ga ɖum kaka ƒe ame ene ya. Egbea la, egbea. A, eya be yi lum, ya me yo. Janet ɖo to yi me di ene ko. Ehe, egbea ehe. Egbea yi be, yi me do fifia. Yi wa le ame kɔkɔ sisi ne ne kɔ kɔrɔ sisi. Mhm. Ye ko mi do ko gbe fia be fifi le fia ŋdɔ kusu le fia. Mhm. Ya ma de tɔnya ɖeka teti le eme. Eme. Eƒe ame ene tɔ, ma de ɖeka pe. Teti le be. Nye hama nye le ko ɔna mi ye. Akpe. Fika be adi le me le. Ha? Fika be awe le. Fiye egbɔ. Eha ya xɔ ɖe fiya. Owe ne va gbɔ nye o he gbea ɖe. He tu to ma. Eja me bi ɔdo ntsi ne nkpi ɖe. Eha ya xɔ ɖe fiya. Yi hã xɔ. Ta ye be yava yi ɖe gbɔ alo. Ɛɛ gani le xɔ hã me ye yo xɔ le kɔ. Ta wonya le xɔ ele xɔ hã. Ame be yi lɔ. Ya me be yo. Ke mi ne he lɔ ma nɔ di ne tɔ. Jeneti ɖo to. Abega. Mi ma no be awɔ wo mɔ ne le nyɔnua ŋutɔ gbɔ. Ne nye ŋutsu via ko nka la me la sho. Ta gbɔ la sho le yi ɖe. Wodziwò le aƒeme, nyi le aƒeme, enu nɔ ƒe no, kpɔ ŋkume nɛ. Ele nyui ɖe le ɖokuiwò me. Tagbɔ le asiwò koa, dze agbana yi dzi teƒe. Menye fi yae ye o. Eme koa, ta dze agba fi nèto va nàto fi ma nàdo go. Ege le tome nɔa? Ɛɛ, aƒenɔ,